Munyi nya deka dijaku nya sempa lempang pinang ninga munyi telu meniang apu kitai uji kitai nikal jaku pulang sengalang burung jubu ngawa tutung nama-nama tutung udah bisi ka ngembi nyerang ditu tanah belagai bisi udah telo ninga kitai anak serabak serintap kaung-kaung nama

Bilah bulan Jalamai keni ila keningan Panjut babi tarari telugu tiang panjut sida ikuh urang kegawai besai bala ditu ninga muni berita menua kaban bisi ditu datai ari menua Indonesia. Baka tuan nya orang menua Gawai besai maya ngumba nya ila ujung bulan nya munyi nya telu engkah kujang telu berinduh nyanjang baruh kalang nangkap beragai nya dia alu maliak di rumah mega ke tukuh mata genong genong raja nisiang nyadi mata.

Garaji nama kita tuju ngaga aku bersatu. Tak berani-rani kita ngaga aku aku ngepeluh tutur ka jemah kita beragai kita tukung kita kelabu. Semua nya melini aku tak kium bisi kedua alu nyium. Udini munyi nya anang nak kempang menua nakal laban saya buah bisi kemunuh. Tenti babi belang gawai besai diri jadi sandung betung tiang penyalang ninga nya nunda jalai nunda rampas sida kering bungi nuing gerasi nading uja ngerasi serang nunda serang orang pangawi bauh enda kebiau tandang lisang nunda biau sida ngelai rap sipai luyang tapang uji nunda pau penjuluk

Nama amat kita ngaga aku macam tu Ucu taku susah hati betu Niang berawah nyumbang nyerang badang Nak berjuang suba nama orang besi gawai besai Dia bala anak aku kita ari nyerang Lalu mungkong nyerang juang anak ngaga ketucu Nyadi kami

Puchuk aku segi cuba amat mayuh aku tu ka biar ka nadai tangkap baraguh jaga ilang nama mungkin ati na nadai ati aku ka nyuang no mesti ati jadi amat kita kita nyuang ka biar sebab biar mayuh

Mita Cariang setia mengabdi kampung Mintar Tanduk Sungai Tanjai dan kai lemak denda ngaku minda minta gubernur ruka anak agak dini mau dipercaya jadi suka berdua pula kena tulak kera dan kang mamuang kedua kedua kumbeliang kerasi nanti yang puja berani kembang muda kedua aku ngelai simpai lu yang

Medang nunda akal Geliang berani ngenjing Sengking Baruh Kenali laki kite Kan nama aki sekurang ka Ukai enggai bedua Enggau pika enti enda nyai Begeruntai tenduk nyengkung dih Lak kaku sida Ibuh laban semaya Bulan sigi ngeri Gawai bukai Sandung nyalai pudi Enda ulih pudi Nyalai sida Ninga munyi nya enda nyaun serka munggut padi dibuang enda nimbas serka beras ninga ngagal uji nunda akal berauh ngumbang ngupak apuk upak inang semua orang depa rumpang.

Ngena tu akal nama gaga nuan nuju temu nyam sisi penggelai kita enda kena ku ukai mayuh kami main agi ka kami ngirup aka sisi kami nunga taka wan.

Udah nya jaku bantai ti aka Wak Kilang Sengarang Burung Yugu menawa tuntung nguji bantai kakal Seliang Resi Nading Ujang Sangat Resi Serang Dini ke beri indai kitai Jawai Ensangai Kumang Dini beri kiti indai kita Lulong Tambung Menua Ati Rias Pantias Resegi Raja. Dia lalu murah nganang buai menuan laki aku ai meri nuan gai kena cukup nyalai lalu tunggang ke alu muyang tisi ambar mati alu begulai enggau gai wang dalam semua anang guai anang guai uchu lama amat nyiwa utai liur kuda ni piak oh dini aki ngaji kami udah ngaga mansumbar ti menuan bangat menua.

Berbuat ka ngambi pengar aja bai sida ngapang kutas meran kuching rina ke sida ikuh Nuai Besai kewa nanga Selung tanya ukai pengali kewa kami ukai bampiang kiring sekong siku ke kedua ari ngingat sida kindu ke si beri iya pugu puluh rindu patu kapu madu jaku kena minta laban tuan bala tuan ni kitai ditu

Nya tawang tawang belumpung nibuang nyaduh tubuh angkat sedia bala kilang sengalang burung belah tubuh alu alu kita alu mendiang amat bala buah wae daging alu alu kita alu mendiang amat.

Lalu ujan ari.

Nyalai leka ke jaku nya akan uji nuan belabuh alu nya jaku beragai seduai ti puang beda bala sida sekalang burung nyudup pulai bela naban pengereja magang. Deka ngendas debai sida semua pengaruh besai Riri ila nyai petanduk nyangkung debai iya alu engka dinya semua alu engka engka ngambi senepang pegai alu engka ngambi debai pegai semua pentu. Nadai-nadai kai agi bisi uang nadai uang nadai kena ya ya nadai da agi nadai ya ya bela naban leleka jatuh nya semua baik ulai nya kai pengeraja Manyuang debai iya pulai bekua manah-manah batang kuching rima debai kedua sereta mera chemran kedua pelajar betubi sida ti kuang di iya tu memang senang agi batang laya rima enggau man abai di kedua bela-bela peda ka beli nyadi pengareja.